Ki te whei ao, ki te ao mārama. E hū ana te riri ina mahia ētahi kaiwhakataki pouaka whakaata o Ahitereria i kaukaupoka noa i tētahi puna tapu i Whakarewarewa. Ko nā iwi noho takutai e raru nui ana i te huringa āhuarangi kai te tohe kia whai wāhi ki nā whiriwhiringa whakatauna a te kāwanatanga. Ā, e ai ki a Nāhina rā, ka pīrahia e ia te ture i riro tūru motuhake ai a Ngāi Tahu ki te Poari Tiaki Taiao o Waitaha. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. Kai te tū nā Pihi i ōna kainoho i whakarewarewa i te mahi hara a ētahi kaiwhakataki tīwī nō Ahitereiria i kaukau ki roto i nā puna nā te iwi ake. Nō te hōtaka mahi tāpoi pahikara nō Trail Towns nā kaiwhakataki i kaukau tahi me tētahi pauārehi Māori ki taua puna. Nā rātou te hara i whakaahua me te whakahē nui i nā pae pāhopori.
Ko te tomokanga ki tētehi o ngā pare tapu rawa ki te hau kāinga o Te Whakarewarewa e noho kapi ana. Would you appreciate me coming into your home and helping myself in your your cupboards to eat? You know, um, the, it's exactly what you're doing here is you're stepping on or going into private property.

online using the particular images of the Blueys for their own marketing. Now this creates a real safety issue because they're not entitled to that space. They're not paying for that space and they shouldn't be near that space. Nā te mea he wāhi tapu. Nā tēnei uri o te pā tētahi whakaahua i tītohu, e whakaatu ana i ngā tūruhi e kauhoe ana i te pare tapu, ā, ka takariri te hau kāinga. Auē tautau tō koutou raho i a mātou wai. I have to say I was livid. You know, I've seen a few, uh, one particular cousin quoted that her blood was boiling pērā kia korotiotio, and I agree with that. In my time it was really a no no, I think because of tourism too, children to keep away. Above the people you'll meet them wherever you go. Heoi, ki tēnei kuia, he whakatūpato tēnei ki te ao.

Hei tā te Tumu Whakahaere o Te Puia, kāore e āhei ana ngā tūruhi te haere puka noa ki te whānuitanga o tēnei wāhi. Is it safe to swim in the Blueies? Well we know it is, I mean we've been swimming in there since we were, since many of us were kids um and when you go with a local you pretty much, you know, they know where to, they know where to go, so in terms of um that picture, yep, it was safe. We've never been allowed to swim in that actual puna

Um, there are reasons that we put things in place, or our tūpunas put things in place, so it's paramount, it, it ensures the safety of, of everybody. Ahakoa e karekare ana ngā kāre ā-roto, e mārino ana a Parewai Kāwhio i tēnei rā. Waimāneanuri, Te Ao Mārama. Kāre te tino pai nā kōrero i te rautaki urutau āhuarangi tuatahi o Aotearoa mō ngā iwi e noho tahatai ana. E ai ki te pūrongo a Tumamao Harawira, e hiahia ana nā iwi ki te noho ki te tēpu āna kaiwhiriwhiri, kimi oranga ngātahi ai. He nui ngā pānga o te huringa āhuarangi ki ngā iwi tangata whenua o Te Tai Rāwhiti, nō reira ko te hiahia kia waiho mā rātou ngā whakatau e hāngai tika ana ki a rātou. There's a massive sinkhole up in the Urupā. So there's Waipiro Bay, there's Tokomaru Bay, there's Nuhiti, there's Anaura, you know we all saw the the near miss for the Urupā for Anaura, it's very real for us. It's incredibly frustrating to me that, you know, the institution of government uh, has, has not grasped the scale and the severity of the impact of climate change.
160 ngā tūtohunga a te rautaki urutau āhuarangi e hāngai ana ki te taiao, te hapori, ngā whare, me ngā mahi hanganga. Heoi anō ko te wāhanga e āwangawanga nei te Māori, ko te wāhanga o te whakatahinga whenua. Ko te tikanga ka whakawātea i ngā wāhi ka nui te tūpono raru i te waipuke, i te horonga whenua. E ai ki a Josh Wharehinga, koromatua tuarua o Tūranga, ko ngā kōrero a ngā marae me ngā hapū me ngā iwi, he whānui atu i te moni. If we start talking about managed retreat, actually I don't feel like that that should be a central government conversation. That needs to be a hapu based conversation in order for hapu to decide. Ko Rauora te ingoa o te wāhanga Māori o tēnei rautaki urutau. A e 30 miriona tāra ka whakapaua ki te hono atu ki ngā iwi o te motu hei ngā tau e ono e tū mai nei. Hei tā Debbie Ngarewa Packer o te Pāti Māori, he kongakonga noa iho tērā pūtea. But it's not enough.

but also to make sure that you know we can successfully sustain the plans. Hei tā Wharehinga anō, he takere hāia kei te takere o te waka, mā wai e whakapuru. The last joint that went in to keep the waka together was the Haumi joint, the hapu kōrero, the the marae whakaaro in regards to managing retreat for our our adaptation to climate change. that's the homey joint. Ā, i te mōrikarika haere o te huarere, ka tō pea te rā ki runga i te huarahi hei whai. Tumamao Harawira, Te Ao Mārama.
Ko te pire a Mema nā Debbie Narewa Packer hei whakakore i ngā mahi ikiri kōhuke i ngā papa moana i hūtia ake i te okopihi pihikete i te rā nei, ā, māturuturu iho nā Waikamo i a ia. Ko te whānga a Te Pire kia ōkawa te rāhui ina mahi kiri papa moana i ngā moana o Aotearoa, ka tahi. Ka rua, kia whakakore ana mahi whakamātau papa moana. Ā, he whakakore hoki i ngā mahi kua whakaae kētia. Hai tā Nārewa Packer, ko te huhutina mai o Te Pire he tohu nāna tūpuna.

Hoki mai anō. He mahina nātahi i waenga i ngā kaihana kiriata iwi taketake nō Ahitereiria me Aotearoa, kai te whakaatuhia ki te taiopenga kiriata ā-ao o Aotearoa ki Tāmaki Makaurau. Tekau ngā kiriata poto kua kohia i raro i te kaupapa We are still here, e hāngai ana ki ngā pānga o te tāmitanga a tauiwi i roto i ngā tau e rua rau e rima tekau. Ko tētahi ōna kiriata he reo Māori katoa. I whakaawetia ake i tētahi haka nō Tūhoe, ko Te Pūru. I titoa mō te pakana i Ōrākau i te tau 1864. Nā, kua hono mai ināianei ko te kaitaurima matua o Te Pūru, ko Tīoreore Nātai Melbourne. E taku irāmutu, kia ora!
Kia ora, Aunty!
Ore ko koe, ā, wa kua rongo kē au i ēnei kōrero, e tēnā whakamārama mai mō te iwi whānui, ko koe a Te Mauniko, ā, i roto i te kiriata, koia te tamāhine nē a Te Whenuanui, tētahi rangatira Tūhoe, tēnā, tēnā whakarāpopoto mai ō mōhiotanga mō te tokorua nei.
Ā, yeah, well, koe, koe anō e hopea nō, nō Tūhoe, koia te ā, kōtiro ā te whenua nui, ā, ko tāna mahi, ā, me kī he huringa whakaaro o tōna pāpā, ā, kia haere atu ia, otirā tō rātou hapū, oh, ētahi o tō rātou hapū, ā, ki te tautoko, ā, i a Rēwi Maniapoto, Ā, i runga i te karanga a Piripi Te Hiuhiu. O, kua mātau koe ki tērā mahi, nē, te, te patipati pāpā. Ā, nā, i pēhea koe i whakarite, pēhea koe i, i whakarite ai mō tēnei tūranga i roto i te kiriata, i te mea he, he kiriata reo Māori, he kiriata nō Tūhoe? Mm.
Āe. Ā, well, maumahara ahau i te wā i, I pātai mai rātou ki au ki te whakatinana i a Te Mauniko ko taku whakaaro tuatahi me pēhea ai te kawe o taku reo. I te mea i tipu ake au ki Ngāti Porou, he Nāti te kawe o taku reo, te mita o taku reo. Ā, maumahara au i noho tahi au ki a koe, Aunty, me te pātai atu au me pēhea te tuku i te mita o Tūhoe. Ā, nō reira koira tētahi o ngā mahi whakarite, Ā, anō nei ko te whakarite i au anō ki te tū hei, hei Māori, hei Māori nō, nō aua wā. Ā, i te mea he rerekē te kawe a te tangata Māori i ēnei rā, ā, whakataurite ana ki te kawe a te Māori i aua wā. I te mea ko wai, ko wai ka mōhio i pēhea ai tātou, ō tātou tīpuna te kawe i a rātou anō, engari i mōhio tonu au, ā, he Māori te tū, ā, nō reira, koira ngā āhuatanga i, i whakatō ki roto i a aua, ā, Na, i kōrero hoki koe mō te kaha manaaki o ō tāua whanaunga ki te tiaki i a koe i te wā i te kapo i taua kiriata, engari ko wai te tangata e whakaawe nei i a koe hei kaitapere reo Māori?
Tēnā pea, ko au anō.
He kama! Nā, um, kao.
Kao, kao, kao. Ā, kāre te kūmara e kōrero mō tōna ake reka. Koe anō, ā, tēnā,
Nō hea te kūmara? Nō Ngāti Porou, nō Tūhoe rānei?
Ā, ngā iwi e rua. Ā, nā, tēnā pea ko. I roto i tēnei ao, ko taku māmā, taku pāpā, ā, taku koroua, aku kōkā, ā, engari i roto i te ao whakaari, he, he nui kē atu, engari, ā, actually, ko Tamahau McGarvey, ā, koia tētahi tangata i tū hei, hei kiripuaki, whakatinana ia i a Te Purewa i roto i a Kairākau, and i te wā i kite, Engari, ahakoa ehara ia i te kaiwhakaari motuhake, ā, i tino Māori tōna tū, and, yeah, koia tētahi o aku tino kaiwhakaari. Tō tāua whanaunga, nē? Tīoreore kua pau te wā, nā tō kaha ki te kōrero, engari, kia pai tō pō. Kia ora. Koe hoki, kia ora.
Nā, ko Heath Barnsdale tētahi kaihuti hipi, kaihana taiepa hoki nō Ngāti Maniapoto, e whakahaerehia ana i ngā hōtaka o waho mō ngā rangatahi i piopio ki te whakaako i te whakanau poaka, te hī ika me te ruku kaimoana. Hai ēnei rā whakanākai te haere ia i tētahi fence-a-thon. Ki reira hanga taiepa e rātou ko ōna hoa mō ngā hāora 24. Ko te take he kohi monimona rawa a waho ona tamariki me o ratou haerenga. Kai a Muriwai hei te roa na tona whakamarama.
He kaupapa kohi moni kia whai raumi mo te whakangau. I'll be a awesome event, all for a good cause. He ohu tēnei e whakatenatena ana i te hunga rangatahi kia nanao atu ki ngā mātauranga mō te wao nui, mai i ngā pūkenga whakangau ki te hiika. Ā, hei tā Heath, He mahere tēnei hei whakarite i ngā amorangi o āpōpō i waenga i ngā uri o te Rohe Pōtae hei amorangi. I could say it's a whānau relationship because a lot of the time when it gets too late they just end up staying at at my place and um like yeah we yeah we do all sorts of stuff like whether it's hunting and all that like it seems to look like we're hunting all the time but a a lot of the time we're doing a lot of mahi and that for whānau and that as well.

I always see them around town, sort of, you know, they don't have a lot to do. So, you know, we just catch up and we'll go do something fun or, you know, it, it's fun to me and it's always fun to them as well too. And we get a good kai. Ko te tumanako mo te anamata kia haere tonu enei mahi. From when I was young, like we never really had anything to look up to

good to give it a a good go. Hei tēnei rā Horaitū ai tēnei kaupapa ko Himoniki Piopio. Muriwai hei Te Ao Mārama.
Tēnā ū tonu mai. Taihoa ake nei kai te whaihua nui tētahi inu i hangaia hei rongoā mō tana pana ki te mate auhi, hinapourii hoki. Hoki mai anō. Ko Te Pire Kaunihera Rohe o Waitaha kua mana hei ture i tana pānuitanga tuatoru i rō Pāremata i te rā nei. Ināianei e āhei ai a Ngāi Tahu ki te tohu ina kaikaunihera e rua ki te Kaunihera rāua tahi he whai mana pōti Ki reira ka rāngona ai nā reo me nā pōti a te iwi i roto i nā whakatauna. Engari ko tā Paul Goldsmith, mema o nā hina rā, ka pīrahia e rātou te ture inā eke ai tōna kapa hei kāwanatanga. Order, order! Te Papa Tūwaewae Whiu Kōrero Tōrangapū. I'm afraid to say that the National Party will not be voting for this piece of legislation and we do not support it. Te āhua kua kitea, kua rānonga e tēnei kākākura. There is no such accountability because Ngāi Tahu get to appoint those two councillors forever and a day. Kei te kōrero mō te pire a te Kaunihera ā-Rohe o Waitaha i kawea i raro i te mana o te Mema Pāremata o Te Tai Tonga, a Rino Tirikāpene. Koinei hoki te Kāwana i nākaunui ki ngā take whakatau kerēme i roto i ngā oati o te Tiriti o Waitangi mēnā hara ki te iwi Māori.

Thanks to MMP it's not one person one vote, it's one person two votes! Ngāi Tahu holds the rangatiratanga or the tribal authority for over 80 per cent of Te Wai Pounamu. Mister Speaker, it's a disgrace the right would use such spiteful dog whistles, I was going to say racist. That is a matter for Ngāi Tahu. He kaikaunihera i mua ina e mārama ana ki ngā whakahaere ā-rohe me Ngāi Tahu.

Ko nā tatauranga mo te Māori noho kore mahi kua heke iho ki te rima ōrau, he heke nā i te whitu ira waru i te tau kua hori. Hai tā te Kāwanatanga e pērā ana nā wā rātau kaupapa pēnei i te mana i te mahi, ēngari e pehapehatu e pehapeatu ana ētahi mema tōrangapū me te karanga anō kia hiki ake nā utu ki te huna i roto i ēnei kaupapa mahi kia ora ai rātau. Kei a Whatitiri te wake te roana atu o nā kōrero.
He whare pūkāinga rawa tēnei i te tonga o Tāmaki, ko te nuinga o ngā pia he Māori. I noho mai hei wāhi mō te kāwanatanga e whakaputa i ōna whakatau nui. Today we are marking the milestone of more than 5000 individuals who have now come through the Mana in Mahi program. Ko tā te kaupapa whai kia tūhono ai a Te Hiranga Tāngata i ngā wāhi mahi ki ngā tāngata e kimi mahi ana. He rautaki mahi, he tohu mātauranga ka puta. matching up the right person with the right employer, the right job, so that there's more likelihood of success for that person and for the employer as well. Taihoa ngā whakamānawa hei tā te pātika Kariki, horekau ēnei momo rautaki e tino eke ana kia whakawhiwhi ngā kaimahi ki ngā utu tika. We believe the government has a responsibility to ensure that everyone who they're supporting into employment through their schemes is paid at least the living wage from the get go, as well as ensuring that they have safe working conditions. Ahakoa ngā whika kore mahi hou e mea ana kua piki, mō te iwi Māori kua heke. Hei tā te Pirimia, hei tā Jacinda Ardern, e tohu ana ēnei whika i te whakaheke tōtā o te kāwanatanga ki te whakakaha ake i ngā iwi e rongo ana i ngā pēhitanga o te rāngai mahi. To see yesterday those numbers for Māori and Pacific come down to 5.5 and 5.4, that is exactly what we have been driving towards as a government. We want unemployment to be low across the board. Of course that is positive, but we believe that Labour and National have been really reductive in the way they talk about job seeker numbers and unemployment rates. Ka haere tonu ngā mahi mō te hunga e hiahia ana kia pai ake te noho a te hunga kimi kaimahi i Aotearoa. Whatitiri te wake, te ao marama.
He kaipakihi Māori kai te whai hua nui i tāna inu i hangaia hei rongoā mō tana pana ki te mate auhi, hinapōuri hoki. Kua rua tau a Amy Tīhema e mahi ana, e hoko atu ana i tana inu Waikirikau ka to, ka taroia mai i te rongoa Māori. Ā, he oranga pūtea, he oranga hinengaro hoki te hua nui ki a ia. Anei te pūrongo a Muriwai Hei.
Ko te tī wai kirikau he inu ka tōroi mai i ngā rongoa Māori taketake anake. So we only use fresh ingredients and all of it in our inu, so we will not use extracts or flavourings or tea bags or anything like that. I tautohutia Tīhema ki te mate hinapauri, ā, nā tōna tākuta te whakaaro kia whakamahia ngā rongoā Māori hei haumanu pea i a ia. I said to him, you know, could I have some antidepressants and he wouldn't give me antidepressants and he actually turned around and told me to go back to what my people done and heal myself. I noho wehe a Tīhema i tōna taha Māori, i tōna taha whānau anō hoki i tāna tipuranga ake. Nō tōna haerenga ki tētahi wānanga ako i ngā rongoā Māori, i whakatō ia i ana mātauranga ki ana mahi tōroi inu, ā, hei tāna, kua tino āwhina tēnei mahi i tōna taha wairua, i tōna taha hinengaro.

I'm blessed with this mahi cause it's led me to other people that have supported me and so while it was my whanau wasn't there um yeah we just had beautiful people coming that were complete strangers. Tata ki te kotahi tau i whakahaerehia āna mahi hokohoko i tōna kāinga, ā, he pānui i tukua ki a ia kia rēhita i te pāki kei whiua ki te whāina nui, nā konā i mana ā-ture ai āna mahi. thought we could just ignore them for a while and we did, we kind of dodged all the emails for I think about six months and then um, got an email to say um, if we weren't registered by a certain date, I think it was like a ten or fifteen thousand dollar fine was coming at us. Ā, inā ngā rerekētanga o tēnei inu i ērā kei ngā toa hokomaha e hokona atu ana.

Kia tahuri te titiro, te titiro ināianei ki nā matapae huarere, pai te kōrero ki te nōta, te tai tokerau heke mai ki Tāmaki Makaurau nei, ka paki hoki ki Rotorua tae noa ki te Tai Rāwhiti, 18 ki Tūranganui-a-Kiwa, he hauā tiu ka pupuhi ki Nāmotu. Kē, kē ao, ki te whakanui a Tara, riri rawa hoki a Tāwhiri me tana hau pupuhi ki reira, otirā huri noa i Te Waipounamu, koiā ki nā wāhi mārakerake, Ka pērā hoki ki te pātaka o Rākaihautū nā Paimauna i Ōtautahi, ka marangai ki Tahuna me Waihō pai hei te ahiahi. Kāti, koinā nā Piki me nā Heke a te ao Māori i tēnei pō. Toro atu ki te whārangi i a Ipurangi i te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. Nā, nā te kapa haka o Tahatū te hōtaka e whakakapi e rau rangatira mā kia āio te pō.